Any major things Yeah. God bases on To to bless. bless. Nneɛma mmiɛnsa Nyankopɔn Nneɛma kɛseɛ mmiɛnsa bi a Onyankopɔn gyina so sɔfo ɛyɛ dɛn Ɛde hyira. ɛhyira ne ma. Ɔsɔfo Awurade ɔhyira o. Onyankopɔn adom ne nhyira ayɛ ne nsam ma. Correct.
Na nipa na ɛma yɛn ho kwan ma ne mam. Ɔsɔfo wonim sɛ Awurade bɔ adeɛ no ɔka asɛm bi genesis hɔ wɔse asase wei ɛmfu wura mm, na ɛka no sɛ dua so mfiri mu mmara mm-hmm. na nso aba ne berɛm amen nti wohwɛ nnua ne nwura a sɔfo ne sɔɔso so yɛdeɛn a asase nti memehunu dua bi a sɔfo apue firi dadeɛ so da asase mu amen owie yɛ ɔboaboa nsuo no ano no ɔsan kaa asɛm bi. Ɔse nsuo a waboaboa ano no ɛma abɔdeɛ ɛte aseɛ mhm. na ɛnya nsuo no mu birikabirika fish mo mm. bonsu mm. dɛnkyɛm mo ɔsafo so wahu ɛti nsuo biara ɛfiri ade bɔ mfiti aseɛ bɛsi nɛ wonim sɛ fish wɔn nso sɔɔsos ɛyɛ hwan a nsuo mm. ba ɛduru nnipa wadeɛ Wɔse moma yɛmmɔ nnipa se yɛ suban ne yɛn nsa so. Te nnipa bi a wɔtie me sɔfo, wɔn so wo dɛn Awurade? Deɛ yɛn asɛdeɛ sɛ wɔse wɔyɛ dɛn ɔhɛw? Amen. Amen.
Na kwan yɛ Awurade fa so ɛdi hyira ne ma. Kwan akɛseɛ mmiɛnsa bi wɔ hɔ Awurade gyina so na ɔde ahyira ne ma. Ɔsɔfo ɔde ɛdi kan no Wogyina nipa wo image so. Nipa wo image. Wabɔ su. Ɔsɛ hmm. yɛ suban ne yɛde yɛn a yɛn nsa so. Ti wo nsa so. Wobɛ sɛ ohun image a sɔfo twa picture. Sɛdeɛ woteɛ no ɛno a na ɛba abɛdam meboa. Hmm. Hallelujah. Deɛ ɛtɔ so tu sɔfo ɛyɛ wo name wo din. Ah, hmm.
Awurade ɔhyira nnipa ɛde gyina ne din so ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsua deɛ kakra halleluya deɛ ɛtɔ so tere sɔfo ɛyɛ wo ni
wo ni o voice
wohu sɛ turo mu hɔ no ɔsɛ adam where are you mm. na ɔpɛ sɛ nnipa yɛ dɛn kasa nnipa nso kaa sɛ awurade metee wo ni no mm, ɛkɔhintae
wo din wo image ɛne wo voice nneɛma mmiɛnsa wei na awurade gyina so a wɔhyira
ɛna satan tena seɛ ho sɛ no saa kwan kɛseɛ mmiɛnsa wei sɔfo nyɛ deɛ ɔbɛma awurade tiri mu pɔ no abɛm ɛti ɔnam abɛɛfo kwan so ma nnipa ɛdane mm. halleluya ɛfiri awurade nhyira ho nti awurade hyira nipa de fa ne image so tun sɛ na sɔfo yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔnom a sɔfo ɔmo image no ɔmo ayɛ dɛn ɔmo asesa no ɔmo adane no wodi nipa bi begyina ha na ade ne ka ne picture begyina hɔ a mm, woti wo sɛ sɛnsɛn nipa no wayɛ dɛn wasesa mm, ogyina wo din so yɛhwɛ sɛm bi wɔ genesis chapter twenty seven. Genesis 27 vs 15 yɛbɛhwɛ deɛ kakra bi wɔ hɔ mepɛ sɛ nnɛ sɔfo yɛsua deɛ kakra halleluya amen obi te asɔredan mu bɔ mpa yɛ sɔfo na bɔma bu hwehwɛ awurade nhyira mmae na wura fi sɛ sɔfo wasesa ne image ne image na bɔ su no sɔfo wadane no halleluya amen ɛno so na awurade gyina ɛde hyira ne ma adane n'abɔ so kwan kora awurade faa so yɔɔ no
obi image a wɔde maa no sɛdeɛ ɔsi nwono no no sɔfo ɔyɛ obi kɛseɛ na ɔyɛ obi ketewa obi yɛ tuntum na obi yɛ deɛ ya kɔkɔɔ
obi yɛ hɔ ne hɔ
nti ɔbɔ adeɛ wieɛ na ɔse
ɔhunu sɛdeɛ ɔyɛ ɔyɛ biara yɛ dɛn ɛyɛ nti nnipa a wɔsesa ne image Na bosu no sɔfo awurade brɛ se no a ɛnyɛ ye. Satan pɛ kwan asɛe na watwe afiri awurade nhyira ho a sɔfo wo image na ɛdi kan no ɔdi nka asesa no. Okay. Ɔsɔfo yɛn hwɛ adeɛ bi ɛ. Genesis chapter twenty seven. Okay. Verse fifteen. Verse fifteen to twenty three.
Verse 15, Ok, na Rebeka fa ne ba panin Esau ntadeɛ. Rebeka fa ne ba panin Esau ntadeɛ. Fɛɛfɛ a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ dan mu. Ntadeɛ fɛɛfɛ a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ dan no mu no. Ɛde hyɛ ne ba kumaa Yakob.
Ɛna ɔde hyɛɛ ne ba kumaa Jacob. Na ɔde mmirekyie mma no. Sɔfo tie o.
Jacob no no ne honam yɛ torontoromm. Torontoromm. Esau nso yɛ nwiinwii. Ɛn, ne ho wɔ nwi.
Ɛberɛ duru sɛ Isaac sɔfo ɔhyira ne ba no Ɔhyira ne ba. panin no. Esau.
ɔwɔ ade na aba rebɛyɛ kɛtere mu hallelujah amen nti wasɛ dɛ kɔkum mmerɛ tire because wɔnim sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara wɔduru ansa na israel anaasɛ isaac wɔbɛhyira ne ba no gye sɛ waka no ahwɛ
wɔhunu sɛ deɛ ɔsi teɛ wɔhunu sɛ image no a wɔde maa no no saa na ɛteɛ hunu sɛ ɔde nko asesa ɔkara akyɛngye no nti sɛdeɛ awurade nim woɔ no sɔfo wɔsane ba asɔledam a ɛsɛ wɔhu saa bio ɔhu hwɛ deɛ ɔde tato ayɛ wo ho abaayewa
ɔpɛ akyi no nsira mu nyina asɔfo wahyɛ no nso ama satan nti awurade hwehwɛ wo asɔfo ɔnyɛ dɛn ɔhu
tane no
sɛ ɛsi adeɛ kakra halleluya ɔsɔfo ma bible nkasa rebeka fa ne ba pani esɔ ntaadeɛ fɛfɛ ɛti ɔfa ne ba pani esɔ ntaadeɛ fɛfɛ a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ dan no mu wɔ ne nkyɛn wɔ dan no mu ɛde sɛ ne ba kuma jacob na ɔde sɛ ne ba kuma jacob na wɔde mmirekyire ma no nwoma ɛna ɔde mmirekyire ma no nwoma ɛduradura ne nsa wɔde duradura ne nsa ho ɛho yɛ toroka no ho ti nipa sɔfo
sɛ odi nka sɛ wo image na Wonim sɛ Satan tumi fa obi ma de kodi bɔne.
Nti obi ne wɔhyehyɛ awareɛ ɔwɔ Amerika. Hmm. Nam sɛ wɔsesa wo image nti no, woabu Awurade animtia. Satan tumi bɛtam na ɔne ne de kɔda wɔ hɔ. Hmm. Otumi yi obi anim sɔfo na ɔde di bɔne. Nti obi bɛtumi aprɔmese wɔ mmam

M'agya.
Ɛna wɔsi mi nie.
Wɔsi mi nie. Ɛyɛ wo hwan a me ba. Ɛyɛ wo hwan me ba. Ɛna Jacob ka kyerɛ n'agya sɛ.
Ti Jacob ka kyerɛ ne n'agya sɛ. Ɛyɛ me w'abakan Esau. W'abakan Esau. Ma yɛ sɛ deɛ wɔkyerɛ. Sɛ wɔn nso ɔdane no.
W'abakan Esau. Hallelujah. Amen.
Ma yɛ sɛ deɛ wɔkyerɛ me no. Yankwa yi.
Ɔsɛ mesrɛ wo.
Mesrɛ wo. Sɔre tena se. Sɔre tena se m'agya.
Na di me hanam no. Di me hanam yi. Na wo kra nhyira me. Na wo kra nhyira me.
Na Isaac ka kyerɛ ne ba no sɛ. Na ɔka kyerɛ ne ba yi sɛ.
Ɛyɛ dɛn na wonyaa no ntɛm sese yi. Sese yi ara na wanya nam yi ntɛm saa. Me ba. Me ba. Ɛna ɔse efiri sɛ.
Efiri sɛ. Awurade wo Nyankopɔn no ama wo ebehyia. Yankwa yi. Ɛna Isaac ka kyerɛ Jacob sɛ.
To ɔka kyerɛ Jacob sɛ.
Twi pene me. Sɔfo so ɔn twi fɛ pene me. Na menka wo menhwɛ. Na menka wo nhwɛ.
Me ba.
Sese awurade asane. Baabi a woda sɛsi a pɛ sɛ wɔhu wo real image no a sɔfo nti wɔbɛhu. Hwɛ deɛ ɔde makeup saa yɛ wo ho. Hwɛ deɛ ɔde eyelash saa yɛ wo ho. Ah, ah, ah. Awurade sɛ deɛ ɔsi bɔ wɔ wadane no.
Awurade hyira nipa deɛ ɛdi kan sɔfo ne image. Mm, Ɔbɔ so. Ɔbɔ wɔ na yɛatwea na nga. Mm, mm. na ehu wɔ ɔbaa bi a ɔyɛ bimbitwo nti wo se wo mpɛ safo so ahu na wanom nnuro na wɔyɛ sɛ tɔgɔm nti sɛ awurade sane no ɔba a sɔfoɔ yi ɔhu ɔhu nnipa nsa na ɔde nhyira yɛ dɛn ama no wɔsɛ twe bira na mebɛhyira wo na ɔka kyerɛ ne sɛ twe pere me menka wo nhwɛ nsa ka wahwɛ sɔfo so ahu Pɛ sɛ ɔhu no sɛ ne image no a na n'ani mfira yɛ a na ɔde nim no no saa na ɛda so teɛ nsa na wɔahyira no wuru so ayɛ mfonsoɔ woyɛ tuntum sɛ wiyɔ
sɛ wompɛ na watɛn ne ɔho na wayɛ sɛ zon yɛhwe wɔ bɛtwa nso ɛti mu sɛ akoa wɔ ɛnu ɔyɛ tuntum
awurade hyira nipa wɔde fa ne image so wo a wogye tom sɛ sɛdeɛ awurade yi a wɔ no seesei woayɛ dɛn wasesa
wɔsɛ twɛ biri a na menka wo nhwɛ meba meba sɛ meba yi sɔ ne wɔ anaasɛ nyɛ wɔno a anaasɛ nyɛ wɔno a ana yɛkɔb twe biri n'agya isaac wɔtwe biri n'agya isaac yankɔ na ɔde ne nsa kaa no hwɛ na ɔde ne nsa kaa ne hwɛ ɛna wɔkaa sɛ na ɔsɛ ɛna ne yɛ yakob ne yi deɛ ka yɛ jacob o ɛna nsa no deɛ bɛtɛ nsa no deɛ ɛyɛ yi sɔ nsa imagine deɛ yɛ wɔno a hallelujah amen Nti ɔyɛɛ dɛn sɔfo? Wɔse na wɔanhu no.
Wɔanhu no. Efisɛ ne nsa ho wɔ nwi. Na ne nsa ho wɔ nwi.
Te sɛ ne nua Esau deɛ. Te sɛ ne nua no pɛpɛɛpɛ.
Enti wɔhyiraa no.
Enti ɔyɛɛ dɛn?
Wɔhyiraa no. Wɔm sɛ wazan n'agya deɛ. But adeɛ na Isaac gyina so nyinaa yɛ deɛ ya image. Ogyina no so ansa na wabrese no. Sɛ ɔte Methodist Pentecost nso ayɛ mistake. wabonso awurade de maa woɔ no ada no nti ɛma satan so tumi yiw nipadua no oyiw image na ɔde di bɔne na ɔde nam hallelujah nti awurade bɛhyira nnipa asɔfo deɛ ɛdi kan yɛ deɛ image
hwɛ romans chapter 9 verse 19 sɔfo adeɛ wei kɔ so wɔn woka ne saa wɔ bi sɛ nyamesom ɛyɛ wakoma daabi wosesa w'abɔso a awurade nhyira ntumi ma wo so da mm, wɔse me ba ma memfa me nsa nka wo ɛnhwɛ ansa ne mayɛ dɛn hyira wo sɛsi awurade abɛgyina hɔ na ɔpɛ so ɔhunu sɛdeɛ ɔsi bɔɔ woɔ mm. dɔteɛ no na baabi yɛ kɔkɔɔ ah. baabi yɛ tuntum mm. ɔsɔfoɔ so ahu ah. nti wotu amena kɔ fam a wohu sɛ ɛka no sɛ anwea nkasa yi wɔ mu tre times ah. yɛwɔ kire hmm. ɛne ɛwɔ deɛ keka ho asɔfo so o ɛti sɔfo sɛdeɛ awurade bɔɔ woɔ no saa na wɔsɛ nka apene soɔ bɛte wadane no sɔfo ɛnɛ yɛ sɛ ɔmutumi yɛ surgery wɔyɛ kɛseɛ paa na watwe no ayɛ sɔfo ne nyina awurade mpɛ halleluya yɛhwɛ Romans chapter nine verse nineteen. Verse nineteen. Ɔnwomfoɔ ne dɔteɛ.
Ɔnwomfoɔ ne dɔteɛ.
Ɔsɛ na afei wobɛka kyerɛ me sɛ. Wobɛka kyerɛ me sɛ.
Adɛn na ada so nunu onipa.
Adɛn na ada so nunu onipa. Na hwan ne na hwan na ɔne ne pɛ a ɔpɛ. Hwan na ne awurade pɛ. A ɔpɛ ne di asie. To ɔpɛ nti na ɔyɛ wo tuntum. Paa na ne gye ho.
Menim da koro agya ama nini bi. Buroni bɛfira burokyerɛ aba. Bedru ya no atia. Please good evening. Please I want to turn to black. Sɔfo Jesus nka ɛka no coat a.
Ɔsɔfo so ahu.
Jesus yɛde ne kɔ so amazin ne yɛde dɛte wɔ yerɛ sara no. Nyɛ ye.
Adɛn na ne awurade paa wɔ pɛ no. Ɛdi asie.
Huni ne di asie. Ɛnɛ kristosom no sɔfo yɛayɛ no sɛ fashion. Sum nyame sɛdeɛ yi yɛ ani so fɛ. Ɛsɛ ɛkwan baako awurade fa so hyira yɛn deɛ ya wo image wode hwɛ eyelashes a wayɛ hallelujah amen wɔsɛ hwan na ne pa ɔne ne pɛ ne di asie awurade pɛ ne di asie ɛne onipa ne hwan nipa ne hwan wo a wotuatua nyankopɔn asɛm wotuatua nyankopɔn asɛm a ɔnwomfoɔ bɛsɛ ɔnwomfoɔ sɛ dabɛn na ɔnwomfoɔ aso ɔnwomfoɔ sɛ ase ɔnwomfoɔ adɛn nti na woyɛ me sɛ adɛn na ayɔ me saa ɔnwomfoɔ ni dɔteɛ so tumi dɛn na ayɔ me saa sɔfo kukuo ntumi nka nkyerɛ ne wura sɛ adɛn nti na ayɔɔ me saa wasesa ho image ti na awurade nso asesa no wonsɛ ɔde tare a na wae
na diifoɔ ne nyina sɔfo wɔgyina tv sɛ wasera yɛ sɛ zon diifoɔ no asɛ twe kɔnhwɛw sɔfo sɛ ɔho deɛ ɛkɔ soɔ nti awurade hyira wo ɛnyɛ ye amen wasesa wo image a mesrɛ wo anadwo yi mu ani mmra hɔ so na sɛdeɛ awurade bɔɔ woɔ no sɛfo saa na nkɔɔpɛ no
sesa wo image kɔɔ gyake sɔfo wotiri nyi nka yɛ nterewa yɛ a wo se daabi ɔpɛw ɛka nsɛn italian hair brazilian hair hallelujah amen wɔsɛ hwan na ne ne pa ɔpɛ no adi asie ɔpɛ no di asi ɛne onipa ne hwan onipa ne hwan wotuatua nyankopɔn asɛm ano wotuatua nyankopɔn asɛm ano anwenneɛ bɛsɛ ɔnwomfoɔ sɛ ɛne hwan na atuatua onyankopɔn asɛm ano hallelujah amen anweneyɛ ɛbɛsɛ ɔnwomfoɔ sɛ wɔbɛtumi ase ɔnwomfoɔ sɛ adɛn nti na woyɛ me sɛ adɛn na ayɔ me saa ɛfoɔ ntumi da nti nnipa yɛ abɔdeɛ ane ɛwɔ wɔ bɔ adeɛ nti deɛ ɔpɛ na wɔyɔ sɔfo wonim sɛ nnipa nyinaa gu ahodoɔ ɛwɔ obi wɔ hɔ nom asɔfo yɛ srɛm obi yɛ kɛseɛ
tuntum wɔ hɔ ana kɔkɔɔ nso wɔ hɔ hallelujah amen awurade no na ɛyɛ ɔyɛ nti genesis 1 31 wɔse na ɔbɔ adeɛ awieɛ no wɔhu sɛ deɛ ɔyɛ ɔyɛ nyinaa na sɛne bɛtɛ wo deɛ ɔse sɛ deɛ awurade yɛ ɔwoɔ no wompɛ nti obi a wonya nhyira wɔ asase so sɔfo mm. heavens wɔkɔ hɔ a ɛnya yi ɔsɛ na awurade bɛse wɔn a ɛwɔ nifa no sɛ mo a maagya ahyira mo mɛfa henneɛ no hallelujah sɔfo ma bible nka sɛ ɔseyɛ ne onipa ne hwan onipa ne hwan wotuatua nyankopɔn asɛm ano wotuatua nyankopɔn asɛm ano anwoneyɛ bɛsɛ ɔnwomfoɔ sɛ anwoneyɛ bɛsɛ ɔnwomfoɔ sɛ adɛn nti na woyɛ me sɛ adɛn na ayɔ me saa okokodwomfoɔ ni dɔteɛ so tumi Kukuwemfoɔ, ɔwɔ dɔteɛ so tumi. Sɛ wɔde dɔte korɔ no ara. Saa dɔte korɔ no ara. Ɛne kukuo baako ma no nya anigyeɛ. Ɔsɔfoɔ so ahu.
Aneɛ yi a wɔde bɔɔ Kofi. Mm, no ano ɔde bɔɔ Kwame. Mm. But ɔtumi ma baako nya anidie. Na baako nso anya anidie. Ɔno na ne pɛ ɛwɔ hɔ. Nti obi tumi ne nipa a wɔpɛ no. Nti nipa bi a ɔchallenge awurade. Ɔdane ne image. Ne challenge God. Sɔfoɔ hyira no ɛnyɛ ye. nti asase so nsa nka nhyira ɛsoro hɔ nso yɛato pono mu wɔ nkyɛn amen sesa ne kara sɔfo adeɛ bi wɔ hɔ a sɔfo ehu ehu awurade bɛhyira wo a wɔnam image so bɛto ada no wɔ deɛ Amen. Amen. Sɔfo kan kakra ne yankɔ. Kuku nyimfo ni dɔteɛ so tumi. Oni dɔteɛ so tumi.
Sɛ wɔde dɔte korɔ na wanoa.
Dɔte korɔ no ara. Wɔnyini kukuo baako ma ne nyɛ nidie. Wɔde nyini kukuo baako a ɛnyɛ nidie. Na wɔnyɛ ɔfoforɔ nso a ɛni anidie. Foforɔ nso ni anidie anaa. Na sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ oyi n'abufuo adi. Sɛ ɔpɛ sɛ oyi n'abufuo adi a. Na ɔma wɔhu ne ne tumi die.
Sɔfo me se da bi bɛba. Wɔn a ɛbatabata wɔn ho. Siesie wɔn te sɛ funu. Sɔfo ada no. Hallelujah. Amen. to te sɛ yɛ asɔfoɔ hyira wɔ ɛnyɛ dɛn nyɛ yi yɛtu mmirika nkɔ lamentation chapter 4 verse number 6 to 8 na yɛnhwɛ second one no amen nɔɔma kɛseɛ mmiɛnsa awurade gyina so jeremia kwadwom ti nan nyimu a ɛyɛ nsia de kɔsi nwɔtwe verse 6 verse 6 Awurade gyina kwan kɛseɛ mmiɛnsa so na wahyira ne mma. Deɛ ɛdi kan yɛ ɔdeɛ yɛ wo image. Deɛ ɛtɔ so two ɛyɛ wo name ana wo voice. Sɔfo yɛnkɔe. Lamentation chapter four verse na number six. Yɛnkɔ. Ɔsi na me man babaa mumuyɔ so. Me man babaa na mumuyɔ ne so. Ɛsene Sodom bɔne no. Obi a wasesa ne image bi asɔfo so wahu. Wɔsi na mumuyɔ no ɛso.
Ɛsene Sodom deɛ. woyɛ kristoni baa na sɛ ɔhyɛ makeups medicare pedicare na sɛ wokyerɛ awurade sɛ w'anim adeɛ bɔ kokoyomfoɔ ntumi nse ne bɔfoɔ sɛ adɛn na ayɛ ɔme saa na wama me mmɔwerɛ anyɛ tentene te sɛ gyata fafo so ahu awurade de natural wɔyɛ ama wo satan se artificial akɔgye
To wo tie satan sene awurade
To wo image na sɛe hyerɛ wo ɛnyɛ yi hallelujah sɔfo yɛ akɔe Lamentation chapter four verse six. Ɔsɛ na mema ba bɛn mu mu yɛ so. Mema ba bɛn na mu mu yɔ. Ɛsene Sodom bɔne no. Ɛso sene Sodom bɔne. Ɛno na obutu amono mu. Obutu amono mu. A ɛnyɛ nsa na ɛsɛe no. A ɛnyɛ nsa na ɛsɛe.
Na ɛsene. Eti nipa bi.
Na nkyɛnkyɛnma.
Ɔhyɛ dama ne wedeɛ no bere. Sɛ ne nkyɛnma. Sɛfo so ɔho sra keka nnura ahodoɔ abom nipa dasani gyina awurade anim sɔfo ɛsɛ ebi min na duro sɛ bɛyɛ a ne ba na ɔbɛwo no no ɔbɛyɛ kɔkɔɔ
min nuro tiatia awurade asɛm ano tiatia awurade asɛm ano dane awurade asɛm ani butu woka wɔn bɛka sɛ nyamesom ɛyɛ akomam
wo image adane ɛso no ɔsɔfo nkɔ hɔ
ka ogyina wo image so no wabrɛ sew hallelujah wɔse na wo tuafoɔ no ɛho te sene sukyerɛma wɔn te sene sɛkyerɛma ɔhoa nso sene nufusuo afɛ wɔhoa te sɛ nufusuo wɔn honam bere ɛsene wɔn hodeɛ no bere
ɛsene ne nkyɛnma wɔn nipadua te sɛ hoaboɔ wɔn nipadua te sɛ hoaboɔ yankwae ɔse afei Ɔn sɛ deɛ nipa wayɛ ne ho eti afei. Deɛ wɔn anim abiri no. Deɛ n'anim abiri no.
Ɛsene gyabidie.
Akyire deɛ n'anim bɛbiri asene gyabidie. Ɔsafo so ahu. Ɛno ne nna nsa ɔbɛn no o. Keka nku ahodoɔ bom. Wei nyina dɛ de bɛkɔ atemmuo. Wo image adane asɔfo hia mpaebɔ. Ah. Serious.
Satan tumi bɔ wura wo. Woda hɔ no wayi wo image na ɔde di bɔne. Mm. Ehu sɛ abusua mu hɔ agege tam deɛ ɔyɛ ɔho gye sɛ obi aso ɔbɛyifo. Wɔn ayi wo nipadua na wɔn de di bɔne because wasɛe no. Hallelujah. Wɔsi akyire no. Wɔsi na afei.
Deɛ wɔn anim abiri no ɛsen gya bidie. N'anim biri sen bidie.
Ohun wɔn borɔno so a.
Wohu ne borɔno so a.
Wohu wɔn. Sɔfo so wɔn. Ti asase so koraa no. Nam so wasesa wɔn ha asen ti. safo hu sɛ ɔyɔnko hu a ɔhu nti saa na awurade nso hu a wɔnyɛ dɛn ɔhu
da ne ho nti ɔsɛ akyirɛ yi deɛ wɔn anim bere sɛ gya anim bere sɛ bidie wɔhu wɔn borɔno so a wɔhu ne borɔno so a wɔhu no wɔwe deɛ afemfa wɔn wɔwe deɛ afemfa wɔn nnompe ho akyɛn wirekye akyɛn ayɛ wirekye sɛ dua hallelujah ɔbɔ ne yɛ nipa adie sɔfo so wɔho nti wɔse afei deɛ ɔmo hu no a ɔmo hu no Ne nipa koro ehunu awurade na ebehu ɔno a wɔbɔɔ wo a wɔyɛɛ wo kala tuntum kama obi yɛ chocolate na wakeka nko abom dana no tumi hyia nipa bi sɔfo asɛ kii sue tɔe ɔbaa sɔfo last time mehyia lady bi mene ne kɔ akɔpem na meba baako sɛ sɔfo no amfa nkyɛnam sɛ na wɔwɔ yɛ nipa anyɛ tɔe sɔfo deɛ wayɛ ne ho a wɔreba no hallelujah awurade abɔdeɛ wasesa ne image deɛ awurade nso hwɛ na wɔnyɛ dɛn ohu no
nso obi a wɔsi dɛn bi a kara wɔpɛ no ɔde ma no na ase kara wowakɔ ha dan o sɛ fie wura kara wei deɛ mempɛ dane no sɔfo ɛbɛyɛ yi woyɛ ne saa efie wura na ɔtumi tu ɛti heaven wasɔfo yi ɔsɔfoɔ bi a wasesa ne housing ɔno ankasa ayɛ dɛn yɛtu no
ɔni hɔ halleluya
sɔfo ɛno no deɛ ɛdi kan no no image wodane na awurade nsɛm nhyira wonya yɛnhwɛ deɛ ɛtɔ so tu awurade tumi gyina wo din so na wɔhyira wo yɛnhwɛ deɛ biɛ exodus chapter 33 verse number 17 to 19 ɔsɔfo wo sɛ awurade bɔ adeɛ no ɔno na ɛmaa nnipa kwan sɛ wɔntoto din na bible sɛ sɛdeɛ ɛsi frɛ wɔ biara no saa na ɛteɛ no ɛda no ɛwɔ abɔfoɔ bi a wɔhwɛ so wɔn kura nhyira bi a wɔde ma saa nipa no bebree ada ne yɛ din wɔde yɛ apra ko wɔsi ɛfrɛ ne sɛn gayoyo dane no deɛ awurade bɔ wura turo mu wɔ no wɔteɛ mu sɛ adam where are you so frɛ adam. Frɛ no.
ɔde ne din a wɔnim no no na ɔde frɛ no yɛnhwɛ asɛm bi a ɔka kyerɛ moses Ezra chapter thirty three okay verse seventeen mhm. na awurade ka kyerɛ moses sɛ ɔka kyerɛ moses sɛ asɛm a waka yi nso asɛm a waka yi mɛyɔ me mɛyɔ efisɛ wanya m'anim adom wanya m'anim adom moses na mede wo din anim mede wo din anim wo din na meyɛ dɛn mede nim o I know you by your name mede wo din
Nti din no a wɔde nim no, ɛno ara na wɔbɛgyina so nso ayɛ dɛn ahyira wo. Okay. Okay.
Diifoɔ kakra a wokɔ yɛ yɛhwɛ din a wɔatam ato ho so. Ɛgyo.
Nam no ɔba asɔfo no hanky egu ɔkwabrane kɔn ho. Ogodale.
Wɔnam no ɔtrɛtrɛ mɛgyo. Ɛgyo.
Ɛgyo. Din ahode hɔ. Hmm? Hallelujah. Amen. Wɔnyɛ adom akyɛ de asɔfo no adane ne din.
Dane ne din. Dane ne din. Ti spiritual asɔfo.
Awurade to n'ani afei deɛ wɔnyɛ dɛn ɔhu.
Ɛwɔ nnipa bebree hɔ wɔn kra da ankasa kora wɔn nim.
Obi a ɛde ne to na wɔwɔ sika yɛfrɛ no adwoa paa nso wɔsi yɛfrɛ no afia.
Adane ne hyɛ brɛ sɔfo nsɛ ɛya. Wɔsi mi di wo din yɛ dɛn? Nim wo. Mi di wo din nim wo. Hallelujah. Awurade kora wɔ ne din wɔsi na mi din yɛ wɔ ɛne deɛ. Mama na nfa ehu mi. awurade da a wobɛtɔɔ so din ɛde maa wɔn no ɛno na awurade nim halleluya sɔfo yɛnkwae ɔsɛ na awurade ka kyerɛ mose sɛ ka kyerɛ mose sɛ asɛm a waka yi nso asɛm a waka yi mɛyɔ ɛfiri sɛ mɛyɔ ɛfiri sɛ m'anim adom wanya m'anim adom mede wo din menim wo mede wo din ɛnim wo ɛne wɔse ɛne ɔse ɛne ma mehunu w'anim onyam ɛne awurade mesrɛ ma mehu w'anim onyam Yɛnkɔe, verse 19. Aha.
Wɔse na wɔse.
Ana ɔse. Mɛma me papa nyinaa asene wɔn anim. Me papa nyinaa bɛsene wɔn anim.
Na mɛpae Awurade din wɔ wɔn anim. Mɛpae Awurade din wɔ anim.
Na medom deɛ medom no.
Mɛdom deɛ mɛdom no. Na mehu deɛ mehu ne mmɔbɔ no mmɔbɔ. Na mehu deɛ mehu ne mmɔbɔ no mmɔbɔ. Ana ɔse wontumi hunu m'anim. Hallelujah. Amen. Onim Moses, ɔde ne din ne mu no. Anim no.
Deɛ bɛwo Yesu sɔfo ne ɛde ne din aba dada. Ah. Wowɔ hɔ na sɛ ɔkra da nkasa dane a. Mm. Wayɛ te sɛ Job a ɔdome na woda. nhyira baa nyɛ dɛn nyɛ yi hallelujah bɔfoɔ no nso kɔɔ jacob nkyɛn genesis 32 verse 24 din sɔfo obi nso de ne din di bɔne ɔde din ne di bɔne asɔfo awurade brɛ se na ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ ye ɛwo wɔ bi ne ɔyɛ nhyira paa ba bɔne a wɔdeɛ nti no sɔfo spiritual nome aka ne din no

Ko a wɔne bɔfoɔ no koeɛ no, ɛna ɔse,
mesrɛ wo adeɛ kye me ma menkɔ, gye sɛ woahyira me.
Gye sɛ woayɛ dɛn? Woahyira me. Na wɔka kyerɛ no sɛ. Nti agye ne baeɛ nyina asɔfo no ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛhyira no.
Ne kɛseɛ, nɔɔma kɛseɛ a na ɔda yɛ funu mu a ne na Rebeka kɔ odiyifoɔ bi nkyɛn ɔka kyerɛ no no, afei na ɛberɛ so sɛ wɔsɛ yɛ dɛn ɛbɛm. Baasɛe no ɔde ne din no adi bɔne.

Deɛ nti a nhyira ntumi ma wo so nyinaa no yɛ aprɛko. Nyinsɛ bi a wahwie ato agu o. Sisie ne azaa. Di awu. Yɛ nipa bɔne. Busa wɔn na ɛyɛ wɔn sɛ ɔsɛ yɛ aprɛko. Wohu sɛ din na da so wɔ nipa na wodi ne bɔne n'anim. Ti Awurade nhyira tumi ma wo nso. Wohia mpaebɔ. Hallelujah. Amen.
Obi a ne kra daadaa ne sɔfo. Saa nipa no ohia mpaebɔ serious. ɛsa wo hyɛbrɛ na ayɛ dɛn adane hallelujah amen wɔsɛ na wo din de sɛn ɛwɔ ɛna wɔse ɔse yakob jacob na ɔka sɛ wɔmfrɛ wo yakob biam wɔmfrɛ wo jacob bio wɔbɛfrɛ wo israel wɔbɛfrɛ wo israel sɛ ne onyankopɔn kofoni aseɛ ne onyankopɔn kofoni sɛ wo ne onyankopɔn nipa ɛti maako ɔdane ne din no Mm, sɛ na wɔhyira no bɔne a na bata ne ho no wonya mpaebɔ serious kɔsɛ wodie ne bɔne bi sɛ mmɔne bi a wode wo din adi no sɔfo ano ɔden halleluya ɛda bia yɛwo nnipa to mu no sɔfo yɛwɔ angel okuta saa da no ɛda ɛdi kan yɛ asɔfie nyina anim sɛ monday bɔfoɔ bi okuta saa da no ɛfɛ no gabriel the ruler of the moon wɔn na di bosome so amen ti monday bonds sɔfo gabriel na hwɛ wɔn mu nyinaa so na wɔn no deɛ wɔde ma saa wɔn a ɛwɔ wɔn gye wɔda no sɔfo wɔn yɛ higher degree okay. not average obi a ɔyɛ monday bɔn ɔntie ne yi sɛ wɔn kɔ nka wɔ deɛ yɛ abrabɔ mu deɛ wɔwɔ dwoɔ da na sɛ ɔda gata mu bora sɛfo ɛnyɛ saa na awurade yɛ ɔwoɔ bia ne wadi bɔne de atia wo din no wohia mpaebɔ amen amen angel gabriel sɔfo ɔno na hwɛ bosome so obi a wo no monday biara wɔyɛ higher degree okay. not avera ɛka ne sɛ average sɛ ɔkɔ w'anim ɔkari a wɔkɛseɛ wɔ sɛ wokɔ soro nti woyɛ monday bɔɔ na wɔbrɛ wɔ awareɛ ho a ebi a na ɛdin no sɔfo bɔne bi aka no tiangye no brɛse wɔ ɛnyɛ yie hallelujah amen sɛfo na wɔn ni wɔn kara wɔn wɔn yusu kala white silver and copper pɛsɛ metena deɛ kakra bi na tena yɛbɛgyina deɛ wei so ne abɔ mpae hallelujah amen obi a ɔyɛ tuesday born
angel wɔ di saa da no so yɛfɛ no camel camel The ruler of the mass.
Ansa nine planet no yɛwɔ angel bi a ɔyɛ dɛn odi so.
Hallelujah.
Amen.
Ɔno nso sɔfo. Ɔyɛ angel bi a obi a ɔyɛ Tuesday born sɔfo. Ne protection na mu odu. Nya bi a sɔfo bɔne obi betumi atwa asɛm ato so de wato prison da. Woyɛ Tuesday born asɔfo. Protection na mu odu. nti awurade na nim deɛ nti a ɔde wobɛyɛ ɛbenada obi a ɔwɔ sika ɛde woto no nti afei deɛ wadane no mm. wode ɛfrɛ wo kofi halleluya nti wɔse mede wo din yɛ dɛn anim hɔ wadane wo din bia na bɔne nti
awurade yɛ wo kɛseɛ paa bɛte wo din na ayɛ dɛn atane wohia sa wo ne abɔfoɔ bi tentam hia mpaebɔ serious na angel no tumi dane wo din hallelujah amen ti benadafoɔ no nosafo protect them against violence mm, bɔ ɔmo ho ban firi amanehunum san a woyɛ tuesday bɔ wɔn asɔfo musuo ne bɔne bi ani kwa sɛ bɛɛ wɔn ntomadan
tu deɛ na hwɛ baabi sɛdeɛ abrabɔ no yɛ mm. sɔfo mfonsoɔ bi wɔ hɔ ah. ne kwa sɛ yɛ saa hallelujah amen sɔfo wɔn nso wɔn yi su kala red ɛnjɛ wɔn di okura no no
amen sɔfo wednesday ɛnjɛ rafael
ɛnjɛ rafael wɔn ne dwumadie nyinaa ne sɛ yɛwɔ a woyɛ wo kuwa da sɔfo
ɔbɔ wɔn ban wabrabɔ a wɔwɔ bɔ no life journey ma ne kɔ straight ti wɔn ti wɔ bi anim obi a wɔyɛ wednesday bɔn sɔfo. yareɛ ntumi mfa ne ntoɔ da
stroke diabetes wonya mm. because saa angel na ankasa sɔfo wɔyɛ the hearing angel mm,
to protect wo obi a wɔyɛ wednesday born hallelujah amen ɔno nso yɛ angel bi a sɔfo ɔno na ɛhwɛ mercury so
hoɔden woyɛ wednesday born a ɛni kwa sɛ bɔne bi ɛbɛn wo ntomadan amen sɛ wonim sɛ ɔmo so kala wɔ hɔ ɛkyɛ na yɛbɛsi asɔre dɛm na yɛayɛ ho adwuma amen sɔfo angel wɔtɔ so fo ɔno nso yɛ thursday mm. angel sachel ɔno nso yɛ the ruler of jupiter
yɛwoa da ɔna hwɛ wɔ mu nyinaa so
amen sɔfo ɔno nso di a wɔyɛ nyinaa ne sɛ life opportunities
bia yɛwo no yawo adawɔ ntie abrabɔ no akwanya nko a ne ne nam sɔfo mo nyina motra application ɛbɛfa no nti sɛ woyɛ thursday bɔɔ na wɔbrɛ a sɔfo there is an error mfonsuo bi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti na mekaa sɛ awurade wɔhyira ɔde gyina din so ɛne nnipa wo image
Woyɛ Thursday bɔ asɔfo ni kwan sɛ wobere. Dabi.
Wonim sɛ wɔn nso wɔn kara. Obi a ɔyɛ Thursday bɔ ɔsɔfo. Adwuma a wɔsi wɔyɛ Awurade akyerɛ no. Because wɔn yɛ obi a life opportunities akwanya da hɔ ma wɔn. Hallelujah. Amen.
Wɔn nso kala wɔ hɔ. Yɛwɔ kala bi a angel na ɔhwɛ da no soro oyusuo. Sɔfo wei adesua. Hallelujah.
Amen.
Okay. yɛsɛ friday bom ɔno nso angel wɔ di so yɛfrɛ no anel the ruler of venus
ɔno na di saa venus no so ɔhwɛ so hallelujah
ɔmo nso deɛ no yɛ life purpose
botaeɛ awurade de ma a wɔsɛ fa abra sɔfo ne kwan sɛ sɛ wonwu yɛ anka obi tumi kum adeɛ
ɛhyɛ wo mu sɛ ɔyɛ nwomtoni asɔfo Wobɛto ayɛ kɛse. Ɛnni kwan sɛ afei ɔbaa bi yi wo hwe hɔ da. Woyɛ sɔfo a wobɛdi akɔ wieɛ. Nti woyɛ sɔfo na wo sɛ ɛdi bɔne a, wo karia no ntumi ma mu asɔfo. Wonim sɛ bi a na mfomso aka wo din no.
Saa da no yɛwo wo to hɔ no. Angel wɔdi da no so yɛfrɛ no Aniel,
the ruler of Venus. Ɛno ne deɛ wɔyɛ nyinaa ne sɛ life opportunities. hallelujah nasɛ life purpose ɔma wonya akwanya amen sɔfo ɔmo kala no deɛ mɛka ɛyɛ pink and green kala wɔn mu yusuo amen
sɔfo saturdays nso yɛ angel cassia hmm,
lula of satan
ɔna di saa adeɛ no so amen ɔno nso yɛ ɛnti obi asɔfo Angel of Perseverance. Okay, winter so.
To obi a ɔyɛ Saturday bɔn sɔfo. Adeɛ bi a ɔbɛkura mu no sɔfo ɔbɛyɛ. Ɔbɛyɛ. Hmm.
Ne ntaaso nti wo wode bɔ ne tar ɛka ne sɛ ɛgye gu a te aseɛ sɛ wo din no wɔkra da no wode bɔne ama yɛ dɛn adɔme. Hallelujah. Amen. Ti awurade hyerɛ nipa hmm, ɔde fa ne image ne din. Ɛda a yɛwo wo to wɔ ne nhyira bi bata ho wonya hu yɛ a sɔfo wobɛbrɛ amen sɔfo aka sunday bɔn ɛkyɛn ɛbɛyɛ ho adwuma wɔ asɔre dɛm ɛwɔ nneɛma bebree wɔ bible mu asɔfo asie ah. hallelujah deɛ ɛtwa toɔ kora asɔfo awurade gyina wo voice so woni na wagyina so ne wayɛ dɛn wabrɛ sew gyina woni so the three major points ne no no by your image mm. name in your voice gyina so no wɔhyira wo hallelujah hwɛ asɛm bi ma me ne yɛmpɔn proverbs 23 verse number 6 ne voice sɛ wonim sɛ ɛsɛ nnipa ɛsɛe ne voice no bɔne a nnipa de ne ni die no proverbs chapter 23 verse 6 Proverbs chapter twenty three verse six. Okay. Wɔsi eni deɛ ɔwɔ nibɔne aduane. Deɛ ɔwɔ nibɔne aduane. Na ma ɔkɔn no nakɔ nakɔnɔ deɛ. Ma ɔkɔn no na dɔkɔdɔkɔ deɛ. Na sɛdeɛ ɔdwene ne mu no. Na sɛdeɛ ɔdwene ne mu no. Sɛdeɛ ɔteɛ no no. Sɛdeɛ ɔteɛ no no.
Yɛn kɔ yi. Ɔsi na ɔsi wo sɛ. Ɔsi wo sɛ. Didi na nom. Didi nom. Nanso wakoma ni wo ho.
Wakoma ni wo ho.
Afonoma a wadi yɛ no. Afonoma a wodi yɛ no. Ɔbɛfe. Ɔbɛfe. Na wayira wo nsɛm dɛɛdɛ.
Ɔbɛyira wo nsɛm dɛɛdɛ ne nyina. to tra application kɔ adwuma mu kora yɛmfa sɔfo nya hwee o voice no sɔfo ayɛ dɛn wasɛe no te kwan bɛn na ɔfa so a wɔsɛe no Ephesians chapter five verse three yɛnhwɛ adeɛ bɛrima bi asɔfo wɔde n'ano ɛne ɔbaa da maa da no sɔfo saa nipa ne voice ayɛ dɛn adane awurade hyira no asɔfo ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ ye pɛ sɛ mekyerɛ deɛ kakra bi amen awurade hyira yɛhwɛ ephesians 5 Ephesians chapter five verse three. verse three. ɔsi na adwamamɔ.
adwamamɔ ɛni efidie yɛ nyinaa.
so efin de yɔ yɛ efin de yɔ obi ankasa tumi sɛ ne voice ah. to padeɛ firi obi wɔ sɔfo ka wɔn fi onya hwi o ah, spiritual no sɔfo hmm. wodi ano afɔ ba yɛ fin de yɔ yɛ. Ah. fi nti woka atifi ase wɔ sɛ bɔne a ɛyɛ dɛn si kwan bɔne si kwan awurade wɔhyira wo wo sɛ meka ɔyɛ ma se wɔ hyira wo wo din ne wo voice wo image voice yi nso na wasɛe no yi amen wɔtea mu turo mu wɔ sɛ adam where are you ɔhu no bɛtɔ pɛ sɛ nkɔɔyɛ dɛn ɔtenene tɔse ne deɛ ɔwɔ deɛ anibɔne aduane na abɛfe no ayera wo nsɛm dɛɛdɛ halleluya wɔse bɔne ɛsi kwan twamaamɔ ne fi de yɔyɛ ne kora sɛ ɔma yɛbɔ din koraa sɛ yɛ dɛn ɛfata mo fi do yɛyɛ wode ɛkyɛke deɛ ɔde wano yɛ sɛ wahu ansɛ ɔyɛ ma se woɔ wɔnyina yɛ bɔne yɛbɛyɛ dɛn ɛbɛsi kwan amen sɔfo last quotation leviticus 15 19 wode wano sɔfo ɛdi bɔne a ɛwɔ nnayɛ mu a sɔfo o voice ayɛ dɛn atane nti awurade hyira wo ɛnyɛ yie amen wo sɛ ɔmka biribi te sɛ invoice twerɛ lɛtɛ to hɔ a sɛnde obi ma sɛ kura wɔmfii wɔ no sɔfo Wode w'ano adi bɔne nti a, sɔfo kan yɛn bɔ so. Leviticus chapter fifteen verse nineteen. Eti asɔ sɛ mmaa ho asini. Mmaa ho sini fi.
Sɔfo, nneɛma bi wɔ hɔ awurade de bɛba atam ɛbɛyɛ nipa nwanwa. Amen. Mmaa ho sini fi. Pɛnkatakyia o deɛ hɛ. Deɛ ɔde w'ano yɛ. Tu nsusu sɛ yɛkyiwadeɛ tie awurade. Wɔsɛ bɔne bi wɔ hɔ esi kwan. Dwamaamɔ ne fi. De w'ano yɛ fi de yɔyɛ. Wɔse mmaa ho sene fi. Wɔse na ɔbaa.
Ɔbaa. Sɛ ne ho sene. Ne ho sene. Na ne mogya firi ne honam gu a. Ne mogya firi ne honam gu a. Ɔntena ne nsa buo mu nanso. Ɔntena ne nsa buo mu nanso. Na obiara nka no. Obiara nyɛ dɛn. Adeɛ twa deɛ ɔde wɔn ano yɛ yi. Deɛ hwɛ adeɛ ɔsɔfo. Wasɛm bɛsi ya. Nipa hia mpaebɔ. Nipa hia adwensakyera. Sɛ na ɔma wei sɔfo ɔyɛ bi da. Lifestyle awurade brɛ so ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yie. Jim de wano fɔɔ ba. De wano fɔɔ ba. Bɛde na awurade ahyira wo. Ɔsɛ saa bɔne no kura si kwan. Si kwan. Te ɔbrɛ se wɔ ɛnyɛ dɛn. Ɛnyɛ yie. Hallelujah. Amen. Ma yam nhyehyew. Ɛkyɛn asɔfo. Ɛda mu ne nyinaa ɛnti obia wɔ deɛ ɔpɛ ne kara. Te ne ɛgya bi wɔ mu no yɛde bɛyɛ adeɛ asɔre fie hɔ. Na awurade bɛhyira ne ma. Na wayɛ ɔmo kɛseɛ. Nɔma mmiɛnsa awurade gyina so. Yɛde hyira ne ma nie. Wayi wo deɛ. bɔ mmɔden sɛ ɔbɛdi so na aboa wo awurade nhyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ yesu dene mu amen nyankopɔn nhyira wo nyankopɔn nhyira wo apostle prince ofori ɛna wotee ne nka no founder and leader uh...